Үз-үзеңә ышанган кешеләргә курку хисе ят. Борынгы Рим сәясәтчесе Марк Тули Цицерон үзенә һәм үз мөмкинлекләренә ышанган. Затлы нәселдән булмаса да, үзенең ораторлык осталыгы белән ул искиткеч карьера ясый. Үз көчләреңә һәм белемнәреңә ышанып, нинди үрләр яуларга мөмкин? Әлеге сорауларга тапшыруыбызда җавап эзләрбез. Бу Белем дөньясы бүгенге программада. Математик көрәш. Казанда яшь математиклар турниры ничек узды? Тәҗрибәләрдән курыкмыйлар. Кайсы мәктәптә иң кыю педагоглар эшли? Сүгенү өчен штраф һәм төз гәүдә булсын өчен махсус урындык. Интернет дөньясы узып баручы атнада нәрсәләр белән шакаттырды? Быел Казан Россиядә математик көрәшләрнең иң зур турнирын кабул итте. Яш математиклар бәйгесе 6-8 сыйныф укучылары өчен шәхси команда ярышы. Чарага илнең төрле шәһәрләреннән 100гә якын команда килде. Әлеге турнир нәрсәдән гыйбарәт? Бу үзенә күрә интеллектуаль көрәш. Биредә катнашучылар командалар арасында гына түгел, шәхси белемнәрен дә бәяли. Турнирны оештыручылар шул рәвешле математика белән шөгыльләнүгә кызыксынуны арттыра. Шулай ук Россиянең төрле почмакларыннан килгән укучылар һәм укытучылар арасында лемтәләрне ныгыта. Математик көрәш нәтиҗәдә математик дуслыкка әверелә. Безнең иҗади төркемебез дә моңа инанды.
Мы вызываем вас на задачу номер один.

О, тут, конечно, туган карагыз син билдә. Биремне башкарып чыкканнан соң такта алдында көндәш команда һәм жюри каршында мәсьәләнең чишелеше дөрес икәнен расларга кирәк. Саратов командасы оппоненты гаеп эзли, батырырга тырыша. Решение, в принципе, было верное, но я нашел в нем пару недочетов. Мин берничә хата таптым. Чыгыш ясаучы шешелеш вариантларның шиксез булуы турында сөйләде. Тик ул шиксезләрнең кайбер чикләүләре бар. Мин нәкъ шуларны таптым. Ә докладчы бу турында әйтмәде. Докладчик их не указал.
Именно это я и нашел. Командалар көрәше иртәдән кичкә кадәр дәвам итә. Айя Иванова бер мәсьәләне ике сәгать шешкән. Что есть перед этим, потому что, мне кажется, ну, именно для меня, когда я голодна... Мәсьәлә шешер алдыннан ашап алырга кирәк, тук булырга. Минем өчен бу бик мөһим. Ач булсам, гел ашау турында гына уйлыйм, ә бу эшләргә комачаулый. Бу юлы Саратов математиклары өстен чыкты. Алар якутларга караганда бер мәсьәләгә күбрәк шешкән. Здесь даже команда взялась спорить с жюри. Они отстаивали, они боролись даже за один балл. Якутия командасы жюри белән бәхәскә дә керде. Әллә ни зур роль уйнамаган бер балл өчен тарткалашканнар. Үз фикерләрен исбатлыйсылары килде. Жюрига да кайчак авырга туры килә.
Жюри тоже бывает сложно. Казанлылар исә Мәскәүдән өстен чыкты. Безнең укучыларның әзерлеге яхшы дәрәҗәдә. Математик креш шуны күрсәтә. Я почти каждый день занимаюсь математикой дополнительно. В те дни, когда... Мин көн саен математика белән өстәмә шөгыльләнәм. Дәресләр күп булган көннәрдә бер сәгать, математика түгәрәге көнендә дүрт сәгатькә җитә. Математиклар көрәшендә Россиянең 50-гә якын шәһәре катнаша. Командалар 100. Турнир 11 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иң көчле командаларны югары лига ярышы көтә. Здесь прокачиваются и другие навыки, так называемые soft skills, которые в обычной школе, в школьной жизни Soft Skills дип аталган күнекмәләргә өйрәтә турнир. Мәктәптә бу аз бирелә. Бу командада эшли белү. Командалар жюри биргән мисалларны чишергә һәм такта алдыннан исбатларга тиеш. Оппонент буларак та чыгыш ясыйлар. Кендәшләрнең эшенә бәя бирәләр, хаталарын табалар, үз-үзләрен якларга да өйрәнәләр. Бу егет-кызлар жюри каршында гына көндәшләр. Ярыш тәмамлангач, алар Дуслык лагерендагы ял мөхитенә чума. Бергәләп күңел ачалар. Математиклар көрәше дуслыкка әверелә.
Ярты гасырдан артык эшләү дәверендә күпме лаеклы шәхесләрне тәрбияләгән бу мәктәп, фән һәм сәнәгать кешеләре, министрлар, укытучылар, болар барысы да Казанның 111 нче номерлы мәктәпне тәмамлаучылар, белем йорты горурлыгы. Тик Мактау тактасында чыгарылыш сыйныф укучылары гына түгел, биредә педагоглар да, хәзерге укучылар да бар. Мәктәп үз эшенең төрле этапларында беренче булып эксперименталь методикаларга, инклюзив һәм профильле белем бирүгә кушылды. Бу тәҗрибәләр ничек тормышка ашырылган һәм хәзер уку йорты нәрсәләр белән шөгыльләнә? Мәктәптә кунакта без дә булып кайттык.
Казанның 111 мәктәбенең тарихы бик бай. 50 ел эчендә бу мәктәпне ничә мең кеше тамамлаган. Монда гаилә династияләре белән укыйлар. Дәвәни дәвәтиләре оныкларын укырга озаталар. Мәктәптә 700 дән артык бала белем ала. Монда укудан тыш күп төрле түгәрәкләр эшләп килә. Регби, баскетбол, хоккей, хореография түгәрәкләре. Иҗат яратучы укучылар җыр түгәрәгенә йөриләр. Хәтердә ул тыныч айлы кичләр. Таң ансамбль кызлары күптән түгел генә төбәк-ара конкурста өченче урынны алып кайтканнар. Укучыларның мәктәп тормышы бик кызыклы, алар һәрвакыт нәрсә белән дә булса мәшгуль, әйтик, конкурслар, олимпиадаларга әзерлек, мәктәп советы эшчәнлеге, хәтта мәктәп укучыларының президенты да бар. Эльвина Галимова мәктәпнең универсаль укучысы. Ул яхшы укый, җырлый, музейда эшли, бер сүз белән әйткәндә, лидер. Нәкъ менә ул 2 ел буе укучылар президенты вазыйфасын башкарган. Буквально с самого детства я занимаюсь активной жизнью и Мин кечкенәдән үк актив бала булып үстем. Мәктәптә үземнең амбицияләрне укучылар президенты буларак тормышка ашыра алдым. Бу миңа шәхес буларак ачылырга ярдәм итте. Президент сайлаулары һәр ел саен үтә, барысы да чын сайлаулардагы кебек. Мин сайлау кампаниясендә укучыларның үзидарә көнен оештырырга вәгъдә бирдем. Төрле тематик чаралар, мәсәлән, Хэллоуин, Яңа ел бәйрәмнәрен заманча, яшьләрчә иттереп оештырдым. Күп төрле акцияләр үткәрдем. Мәктәп Деловой завтрак шәһәр проектында катнаша. Даныклы шәхесләр, спортсменнар, төрле һөнәр ияләре балалар белән тәҗрибә уртаклашырга килә. Әлеге мәктәпнең укучылары гына түгел, укытучылары да күренекле. Марина Долгополова институтны тәмамлаганнан соң ук бу мәктәптә эшли башлаган. Аның хезмәт китабында бер генә эш урыны, 111 нче мәктәп. Ул мәктәптә бик файдалы гореф-гадәт керткән. Наша школа богата традициями. Безнең мәктәп гореф-гадәтләргә бай һәм шундый гореф-гадәтләрнең берсе, язгы игелек атнасы. Бу проект инде унбиш ел буе тормышка ашырыла. Көн саен өч-дүрт акция үткәрәбез, алар хәйрия, экологияне яхшыртуга юнәлтелгән. Балалар батарейкалар, макулатура, капкачлар җыя, хәйрия ярминкәсе үткәрәбез. Барлык җыелган акчаны авырту укучыбызга күчерәбез. В нашей школе номер сто одиннадцать работает музей, который называется Память о прошлом, дорога в будущее. Мәктәп үзенең музее белән бик горурлана. Биредә күп төрле экспозицияләр бар. Музейның бер почмагы Бөек Ватан сугышына багышланган, икенчесендә татар, рус халкының тарихы чагылдырган экспонатлар, пионерлар тарихы. Музейның экскурсоводлары, укучылар. Мин сыйныфымда активист һәм бик төрле-төрле мероприятиеләрдә катнашырга яратам. Шуларның берсе, бу музейда экскурсовод булып эшлим. Балалар безнең экскурсияләргә килеп бик кызыксынып карыйлар. Э, әйтерсез, э, алар әйберләр иске, кызык түгел, аларны карыйсы да килми. Ләкин балаларга бик кызык, чөнки элеккеге әйберләрнең эшләүләре төрле. Алар бүтәнчә эшлиләр һәм балаларга, мәсәлән, фотоаппаратта күрсәң, алар бик э, кызыксынып карыйлар. Балалар мондагы экспонатларын тотып карый алалар. Мәктәпнең иң зур горурлыгы мәктәп тәмамлаучы укучылар. Алар арасында фән һәм сәнгать кешеләре, министрлар, укытучылар, данлыклы табиблар. Музейда аларга да багышланган стенд бар. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, әлеге музейның экспонатларының күбесе нәкъ менә алар бүләк иткән. Алар даими рәвештә мәктәпкә кунакка киләләр. У нас с ними проводятся встречи, мы с ними также продолжаем общение. Без алар белән гел очрашып торабыз. Шулай ук безнең кунаклар һәрвакыт төрле бүләкләр белән киләләр. Мәсәлән, Зайцев Сергей Петрович, Россия Федерациясенең генераль прокуроры урынбасары, күптән түгел генә бездә кунакта булды һәм шундый искиткеч бүләкләр тапшырды. Данлыклы шәхесләр үстерүнең серләрен мәктәп директоры Анастасия Звездина белә. Я думаю, что в становлении... Минем уйлавымча, шәхес формалашуында мәктәп, әлбәттә, зур роль уйный. Безнең һәрбер бала мәктәп бәйрәмнәрендә ел дәвамында берничә тапкыр чыгыш ясый. Алар сәхнәдә микрофон тотып чыгыш ясый ала. Фотога дөрес итеп басып төшә белә, каушамыйча интервью да бирә беләләр. Кыскасы, алар кечкенә артистлар, бу бик мөһим. Хәзерге заманда балалар үзләрен күрсәтә белергә тиеш. Син үзең әйтмәсәң, синең сәләтләрең турында беркем белмиячәк. Ел ахырында без аларны тантаналы рәвештә бүләклибез. Укучылар өчен бу өстәмә мотивация. Укуда алдынгы булу ул бер казанныча, талантыңны танулары ул бөтенләй башка нәрсә. Күп чыккан укучылар мәктәп белән тыгыз элемтәдә тора. Мәсәлән, бу бердәм форма мәктәп үзенең укучысының ательесында тектерә. Әлеге мәктәпнең укытучылары һәрбер балага шәхес буларак карый. Алар укучыларның белем дәрәҗәсе белән генә кызыксынмыйлар, һәрбер баланың үзенчәлеген беләләр. Нәкъ менә бу лаеклы шәхесне үстерүнең бер сере булып тора.
Пи санының төгәл кыйммәтен кем әйтә ала? Һәм Алтайдагы кайбер укучыларның каникуллары ни өчен җәйдән бирле дәвам итә? Белем дөньясының интернет яңалыклары турында Нияз Рахман.
Сәлам дуслар, каникуллар тамам һәм кабаттан укулар башлана. Нишләтәсең инде әлеге бурычтан качып котылып булмый бит. Хәер, моңсуланырга урын юк. Кызыклы тәнәфес сезнең кәефне күтәрер дип уйлыйм. Уралда яшәүче Денис Бабушкин, мәсәлән, бер генә минут вакытын да заяга уздырмый. Мәктәп укучысы саннарны хәтерләү буенча рекорд куя. Ул пи саныннан соң 13202 билгене хәтерендә калдыра. Аларны тактага төшерү өчен укучыга 6 сәгать вакыт кирәк була. Укучы исә бер ел дәвамында хәтерен төрле күнегүләр ярдәмендә бу сынауга әзерли. Максат чынга аша Денис Бабушкин Россия рекордлар китабында. Менә сиңа хәтер бу диген.

Шәһәр администрациясе һәм полиция хезмәткәрләре белем бирү йортлары тирәсендә кизү тора. Баксаң, чыннан да тәмәке пыскытучы мәктәп укучылары саны күбәйгән икән. Андыйларны эләктергән очракта 500 дән алып 3000 сумга кадәр штраф яный. Бу 16 яшьтән өлкән булганнар өчен. Ләкин киләчәктә законнарга да үзгәрешләр керергә мөмкин. Так вот, Кукушкин, теперь я буду стрелять из винтовки по твоим сигаретам. Как только ты закуришь, я бац и стреляю. Понял? Понял, понял. Это чтоб ты курить бросил, Минздрав предупреждает. Алтай төбәгендә тәмәке тарту түгел, ә бөтенләй мәктәпкә йөрми балалар. Большая Тихая дигән авылда чыннан да тыныч хәзер. Ике ай мәктәп ишегендә йозак. Сәбәбе гади укытучы юк икән. Узган уку елында белем биргән мөгаллим киткән, ә алмаш тапмаганнар. Район башлыгы әти-әниләргә

Төс утыр, моны хәзер укытучылар гына түгел, ә махсус урындык күзәтергә мөмкин. Аны Новосибирский шәһәрендә яшәүче Никита Ильдюков уйлап тапкан. Дөрес утырмасаң, ул шунда ук кисәтү ясаучы сигнал бирә һәм укучыларның умыртка баганасы турындагы мәгълүмат укытучы һәм әти-әниләргә җиткерелә икән. Бу малайның беренче генә ачышы түгел диләр мәктәптә. Менә бит Нобель премиясе лауреатларын үзебез үстерәбез, ерак барасы да юк.

Научная фантастика. Ну, держитесь.
Бу атнаның интернет яңалыклары менә шундый иде. Иң мөхиме ул шатлыклы хәбәрләр генә алып килсен. Ә инде без киләсе атнада кабаттан очрашырбыз.
Безнең социаль челтәрләрдәге сәхифәләребез барлыгын онытмагыз. Сездән комментарийлар һәм кызыклы язмалар көтеп калабыз.